Türkmenistan ruhy we beden taýdan sagdyn nesliň ösdürilip ýetişdirilmegine, çagalygyň we ýaşlaryň abadançylygyna degişli meselelere aýratyn üns berip, Birleşen Milletler Guramasynyň hukuk baradaky esasy resminamalaryna, şu sanda Çagaň hukuklary hakyndaky Konwensiýa goşuldy hem-de şu ugurda toplumlaýyn we maksada laýyk işleri amala aşyrýar. Döwlet Baştutany bu barada aýtmak bilen, ýaş türkmenistanlylaryň watançylyga, tutuş türkmen jemgyýetiniň belent ahlak ruhy, milli we umumadamzat gymmatlyklaryna mahsus ruhda terbiýelenmegine gatnaşmagyň zerurdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Millet Guramasynyň Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hukuklaryny kesgitleýän ýörelgelerini ugur edinmek arkaly taýýarlanan Baş maksatnamaň ugurlary barada durup geçip, onuň yzygiderli ýagdaýda durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Nurmyradowa özüniň gözegçilik edýän ulgamlaryna şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiren işleriň netijeleri, şo sanda medeniýet edaralarynyň maddy-enjam bilen binýadyny pugtalandyrmak, neşir we kino önümlerini çykarmak, täze teatr eserlerini we sergilerini taýýarlamak bilen baglanyşykly işler barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, hasabat berilýän döwürde umumymilli baýramçylyklary we milli senenamamyzyň şanly senelerine bagyşlanan köp sanly çäreler, şol sanda sergiler, konsertler, teatr çykyşlary we beýleki dabaralar guraldy. Daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi, gumanitar ulgamdaky gatnaşyklaryň ösdürilmegi halkara derejesindäki birnäçe çäreleriň geçirilmegini şertlendirdi. Hasabat döwründe Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Tatarystan Respublikasynyň Medeniýet günleri, şeýle hem Özbegistanda Türkmenistanyň Kino günleri geçirildi. Öz gezeginde Türkmenistanyň Medeniýet günleri Awstriýa Respublikasynda we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda üstünlikli geçdi. Türkmen medeniýetiniň we sungatynyň wekilçilikli topary Koreýa Respublikasynyň Ýosu şäherine Expo iki müň on iki bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli bölüminiň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin iberildi. Aprel aýynda Aşgabatda Bagtyýar döwrüň teatr sungaty atly halkara festiwaly geçirildi. Oňa dünýäniň on bir ýurdundan wekiller gatnaşdylar. Türkmenistanyň döredijilik işgärleriniň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynda boldy. Şol ýerde on sekizinji maýda türkmen edebiýatynyň beýik nusgawy şahyrlaryna Magtymguly Pyraga we Döwletmämmet Azada bagyşlanan dabara geçirildi, şeýle-de olaryň aramgählerine zyýarat edildi. Ýurdumyzda geçirilýän çäreleriň hatarynda Türkmenistanyň şu ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmeginiň çäklerinde otuzynjy aprelde Mary welaýatynyň merkezinde Mary şäherinde iki müň on ikinji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni merkez diýen derejäň berilmegi mynasybetli dabara guraldy. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer altynjy iýunda Maryda Gadymy Merw, dünýä medeniýetiniň ojagy atly halkara maslahatynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Bellenişi ýaly, bu çärä gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan alymlar topary geler. Gadymy Merw olar üçin düýpli ylmy barlaglaryň merkezi bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz hasabat diňläp, medeniýet ulgamynda geçirilýän dürli çäreleriň, şeýle-de ýurduň dünýä giňişligindäki abraýynyň ýokarlanmagyny, Türkmenistanyň köp müň ýyllyk şöhratly taryhynyň we medeniýetiniň mundan beýläk-de içgin öwrenilmegini we onuň asyrlaryň dowamynda medeniýetleriň özara baglanyşygy ulgamyndaky ähmiýetiniň ýokarlanmagyny şertlendirýän halkara forumlarynyň aýratyn gymmatlydygyny belledi. Gadym Merw dünýä medeniýetiniň ojagy atly halkara maslahaty barada aýdylanda bolsa, türkmen halkynyň baý medeni hem-de ruhy mirasynyň dünýä ýüzünde wagyz edilmegi, ýurdumyzyň medeniýetiniň we sungatynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi, baýlaşdyrylmagy, dünýäniň dürli halklary bilen dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagy üçin kuwwatly itergi berer diýip bellemek bilen, hormatly Prezidentimiz Maryda geçiriljek halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigi barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Meredow şu ýylyň bäş aýynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň daşary syýasatyny amala aşyrmak bilen baglylykda Daşary işler ministrliginiň işiniň netijeleri barada hasabat berdi. Şonda Bitarap Türkmenistanyň giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan strategiýa ygrarly bolmak arkaly dünýäň köp sanly döwletleri bilen netijeli syýasy gepleşigi hem-de söwda-ykdysady we gumanitar-medeni gatnaşyklary üstünlikli ösdürýändigi bellendi. Ýurdumyz şol hyzmatdaşlygyň geografiýasyny yzygiderli ýagdaýda giňeltdi. Onuň many-mazmunyny baýlaşdyrmak arkaly özüniň parahatçylyk we döredijilik mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Hasabat döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurtlara birnäçe saparlary amala aşyryldy. Bular däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklaryny we özara peýdaly hyzmatdaşlygy ikitaraplaýyn şeýle-de köptaraplaýyn görnüşde ösdürmegiň we giňeltmegiň ýolunda möhüm ädime öwrüldi. Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk hem-de abraýly halkara we sebit derejesindäki guramalar hem-de düzümler bilen özara arkalaşykly hereket sazlaşykly häsiýetde ösdürilýär. Mälim bolşy ýaly, geçen hepdede Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň hökümetleriniň baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi bolup geçdi. Şonda Türkmenistan bu mejlisi iki müň on ikinji ýylda Arkalaşykda başlyklyk edýän ýurt höküminde geçirdi. Şu ýylyň geçen bäş aýynda Türkmenistanda halkara derejeli çäreleriň birnäçesi geçirildi. Şol çäreler dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekip, uly gyzyklanma döretdi hem-de dürli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda täze ädimler öwüldi. Maý aýynda ýurdumyzda musulman dünýäsinde bosgunlar, Orta Aziýada we Hazar deňziniň sebitinde ulag hem-de üstaşyr gatnawlaryň ösüşiniň geljegi, maliýe ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiň sebitara ölçegleri atly Uly möçberli çäreleriň birnäçesi Türkmenistanyň üçünji halkara gaz kongresi geçirildi. Şeýle-de ýanwar, maý aýlarynda Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň iki ýüz ýetmiş bäşisiniň gelmegi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdürilýändigine güwä geçýän görkezijidir. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň wekiliýetleriniň iki ýüz ýetmiş ikisi daşary ýurtlarda boldy. Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeliň on altysy, hökümetara toparlarynyň mejlisleriniň bäşisi geçirilip, bulaň işi ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilendir. Hasabat bermegiň barşynda wise-premýer bäşinji, ýedinji iýunda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary bolup durýan döwletleriň Baştutanlarynyň geňeşiniň on ikinji mejlisine gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň iş saparyna taýýarlyk görşi barada hasabat berdi. Şeýle-de kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi barada Adyl kazyýetlik ulgamyny ösdürmek boýunça Türkmenistanyň Baş maksatnamasyny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy barada aýdyldy. Bu maksatnamanyň taslamasynyň Ýurdumyzyň degişli düzümleriniň we edaralarynyň işjeň ýagdaýda gatnaşmagynda Ýunisef bilen bilelikde Türkmenistanyň döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlary we şu ugur boýunça halkara hukugynyň hemmeler tarapyndan ykrar edilen kadalaryny göz öňünde tutmak arkaly işlenip taýýarlanandygy bellenildi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ýaş nesli Watana wepa edip terbiýelemek, olary zyýanly endiklerden goramak we her bir raýatyň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegini üpjün etmek işlerine ýurdumyzyň ullan-kiçä her bir raýatynyň gatnaşmagynyň zerurdygyny nygtaýandygyny aýdyp, milli Liderimiziň bu babatdaky wajyp başlangyçlarynyň türkmen jemgyýetinde giň goldaw tapýandygyny we ählihalk çärelerine ýaş we ýaşuly neslimiziň wekilleriniň işjeň gatnaşýandygyny belledi. Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ýegeleýew gözegçilik edýän pudaklarynyň işiniň netijeleri, şu sanda gurluşyk ulgamynda, gurluşyk materiallary senagatynda, şeýle-de elektroenergetika boýunça şu ýylyň geçen bäş aýynda gazanylan netijeler barada hasabat berdi. Hususan-da, ýurdumyzyň Gurluşyk ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleri öndürmegiň ösüş depgini bir ýüz on bäş göterime barabar bolup durýar. Ýurdumyzyň Gurluşyk materiallary senagaty ministrligi boýunça iki müň on ikinji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini ýüz bütin ondan ýedi göterime barabar boldy. Hususan-da, sement öndürmek boýunça görkeziji bir ýüz on dört göterime, sozulan metaly öndürmegiň görkezijisi bir ýüz üç ýütün ondan ýedi göterime ýetdi. Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi boýunça şu döwürde ýerine ýetirilen işler geçen ýyldaky bilen deňeşdireniňde bir ýüz on bir göterim möçberinde berjaý edildi. Iki müň on ikinji ýylyň ýanwar, maý aýlary aralygynda Aşgabat şäherine býujete geçirilen girdejiligiň ösüşi bir ýüz dokuz ýütün ondan dört göterime barabar boldy. Ýurdumyzyň Energetika we senagat ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende ösüş depgini bir ýüz ýigrimi bir ýarym göterime deň boldy. Hormatly Prezidentimiz gurluşyk pudagynda önümçilige degişli görkezijileriň ösüş depgininiň sazlaşykly ýagdaýdadygyny belläp, Türkmenistanda halk hojalygynyň ähli pudaklaryny ösdürmek boýunça giň möçberli maksatnamalaryň ýokary depginde amala aşyrylmagynyň gurluşygyň depginini, gurluşyk materiallarynyň çykaryşyny, ýerine ýetirilýän işleň we hyzmatlaň hiliniň ýokary bolmagyny hem-de olaryň bildirilýän talaplara we döwrebap ülňülere laýyk gelmelidigini aýtdy. Milletiň Lideri has täze tehnologiýalary, ýokary netijeli enjamlary we tehnikany giňden ulanmak hem-de pudagy mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak bilen bagly wezipäni öňde goýdy. Döwlet Baştutany elektroenergetikaň milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolup durýandygyny belläp, ýurdumyzyň energetika syýasatynyň Türkmenistanyň senagatynyň oba hojalygynyň we durmuş ulgamynyň hajatlarynyň dolulygyna kanagatlandyrylmalydygyny hem-de beýleki döwletlere ugradylýan energiýa serişdeleriniň möçberleriniň artdyrylmagyna gönükdirilendigini aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Kakaýew ýolbaşçylyk edýän pudaklarynda ýerine ýetiren işleň netijeleri hakynda hasabat berdi. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, häzirki döwürde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça Durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli syýasatyň netijesinde ýurdumyzyň önümçilik pudagynyň ýokary görkezijileri üpjün edilýär. Hazar deňziniň türkmen bölegindäki nebit-gaz ýataklaryny işläp taýýarlamak üçin daşary ýurt maýalaryny çekmäge gönükdirilen döwlet strategiýasyna laýyklykda, uglewodorod serişdeleriniň alnyşynyň möçberi yzygiderli artdyrylýar. Iki müň on ikinji ýylyň birinji iýuny ýagdaýynda önümi paýlaşmak hakyndaky şertnamalara laýyklykda sekiz sany taslama durmuşa geçirilýär. Olaryň bäşisi nebiti we gazy çykarmak, üçüsi bolsa geologiýa gözleg işlerini geçirmek boýunçadyr. Hasabat döwrüniň görkezijileriniň jemleriniň jemleri nebtiň we gazyň çykarylyşynyň möçberleriniň eksport edilişiniň möçberleriniň artýandygyny görkezýär. Şu ýylyň ýanwar, maý aýlarynda Türkmengaz döwlet konserniniň Nebit we gaz instituty tarapyndan ylmy-barlag işleri boýunça altmyş bir şertnama we taslama işleri boýunça bolsa togsan üç şertnama esasynda netijeli işler ýerine ýetirildi. Türkmennebit döwlet konserniniň Nebit-gaz ylmy-taslama instituty tarapyndan hasabat döwründe nebit we gaz ýataklaryny işläp taýýarlamagyň geologiýa-gözleg işlerini, nebiti we gazy çykarmagyň işleriniň meseleleri boýunça degişli çäreler durmuşa geçirildi. Institutyň hünärmenleri tarapyndan ylmy-tehniki çäreleň on dördüsi guraldy. Önümçi kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça teklip taýýarlandy. Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň ylmy-barlag hem-de geologiýa-gözleg instituty tarapyndan uly möçberli işler ýerine ýetirildi. Şu ýylyň bäş aýynda abraýly halkara guramalar we dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyndaky netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen iki sany iri çäre geçirildi. Olaryň biri iki müň on ikinji ýylyň martynda Berlinde Türkmenistan-Ýewropa hyzmatdaşlygyň geljegi ady bilen geçirilen halkara maslahat bolsa, beýlekisi Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen üçünji halkara gaz kongressidir. Döwlet Baştutanymyz hasabat diňläp, nebitgaz pudagynyň ösdürilmegi halk hojalyk toplumyny özgertmek boýunça ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan işleriň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir diýip belledi. Ýurdumyzyň ýangyç-energetika strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça esasy wezipeler Türkmenistanyň iki müň otuzynjy ýyla çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlendi. Ol täze geljegi uly gaz ýataklarynyň durkuny täzelemegi tizleşdirmek, nebtiň we gazyň täze ýataklarynyň gözlegine gönükdirilen geologiýa gözleg we buraw işlerini işjeňleşdirmek, ýangyç-energetika toplumyna häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri geçirmegi göz öňünde tutýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Şuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleň yzygiderli dowam etdirilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere pudakda alnyp barylýan işlere yzygiderli gözegçilik etmegi tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly Prezidentimiz mejlisi tamamlady. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirip gutarýarys. Men siziň her biriňize berk jan saglygy we Alyp barýan işleriňde uly üstünlikler hem tüýs ýürekden arzuw edýän. Köp sag boluň.